hey guys welcome back to my youtube channel if you're new here please oh, welcome so hey guys ndauya nenyaya iri kunetsa mastreets nyaya iri kutenderera mastreets nyaya iye dzimwe nyaya iri kupisa zvaizvezvi so if you watch my videos my previous videos you've seen kuti pane chiprofita chakapostwa naprofet miracle paul and then vamakandi vabva varis ponda kuchiporofita ichocho ese mavideos iwayo ndakamaposta kuchano kwangu so now zigo auye achitaura achibuditsa evidence iye ari kuti ane evidence pamusoro paprofet miracle po kuti vanoita zvekustaja vanhu vanoita vanhu vekutenga so there's this other old lady who came by achipupura achiti inini ndakatengwa navamiracle po vakandifonera vega direct vachitaura neni chichichi so inini panyaya yese pavhidhiyo randaona iroro panyaya dzese what ive analyzed and god is um, if miracle po wanted to state this whole thing would he call the grandmother direct like gogwava aizotaura navo direct sei because this is dirty work guys hatitaurira nechokwadi like, this is dirty work so how does he confront people iye pache zvake maybe anotuma vanhu because that man is rich prophet miracle po imbinga asi isina noise i'm not siding anyone i want to make a pure analysis sekutaura kwakaita gogo vakati prophet miracle po vakandifonera direct vakazofona direct sei because i knowing kuti zvinhu zviri date zvavari kuita obviously they would send someone privately and then votaura nemhuri ichichi i've seen an instance yekuti uh, sometime kumbare ndiri kwamama they came um, this other lady achiti achitaura namama achiti atumwa sorry achiti atumwa nemuprofita ne ari kuda certain people who represent a certain family and then they will come and say kuti baba vavo vakaromba chichi so he wanted like seven people but he didn't come himself directly he sent someone kuti auye achise uh, ataure and he was offering 50 dollars for each person so you see how it's done how people used to do it and i think even now vanhu havachamboiti zvekustaja zvekustaja i think zvinoitwa nevanhu vachiri pasi pasi if you are not spiritual enough i think ndopaunoenda unonotsvaga mishonga yekuromba because thats a huge crowd that youare prophesying to because zvekustaje you cannot stage uh, more than ten families hazviite and when you are prophesying to a huge crowd you need to prophesy to a lot of people hapana paungambostaja staja vanhu each and every sunday because its a process yekuti uri kuramba uchirepeater so inini maquestion marks angu anouya ipapo and also maquestion marks angu mamwe andinawo ndekuti vanhu ava vanhu ava vari kuuya neinformation idzi weren they paid vanhu ava havana kubhadharwa here meaning kuti they were also interested in the in the fraud vanhu ava vanga vari interested in, in fraud yaiitwa iyi so why now why come out now because zvinhu zvekuti vaizvida when they did it so why come out now chii chiri kumboitika kuti vanhu ava vabude pachena now i don't really know guys inini mathoughts angu handa ndichingofungawo zvangu ndiri ndega kuti ehe panyaya iyi we can say these people because zveshuwa mavoices tiri kutomanzwa chichichi but then tine maquestion marks atinosara tinawo musoro ekuda kunzwisisa kuti nyaya iyi izi was the whole thing staged zveshuwa chii chiri kumboitika deep down some people are saying zigo is fighting a beto namiracle paul because they had an exchange of words back then kumashure uko vakambonetsana zigo namiracle po uh, ah, vakambonetsana over maissues ejournalism e, e iwoyo efake emafake prophets chichichi and then now pabva paita chiprofita chani chakanangana naprophet makandiwa and we all know zigo zigo loves prophet makandiwa so he is now here to defend chi prophet um, mira uh, prophet makandiwa against prophet miracle paul saka i don't know you guys what you think pfungwa dzenyu zvamunofunga pamusoro penhau dziri kufambirwa nazigo as a journalist kuti zviri legit here izvi vanhu havasi kupedzisira vazosungisana here with these other things going on nyaya zviri kumbonyatsoitika vanhu ava vachapedzisira vasungisana here kana kuti zvichafamba sei we really don't know but ini ndangopaiwo two sense dzangu guys mubvunzo yandinayo musoro mangu i don't know imi mune mubvunzo ipi comment down below thank you so much for watching bye